Fy enw i yw Alison Kibberwhite a dwi'n rheolwr ardal lleihau risg i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Fi'n credu mae'r cam ddealltwriaeth fwyaf i fi yw bod merched yn debyg o feddwl mae swyddi ddynion mawr cyhyrog yw hi, bod angen i chi fod yn gryf iawn, ond yw e ddim. Mae'r gwasanaeth tân am waith tîm. Rydych chi byth yn gwneud unrhyw beth ar eich pen eich hun. Rŷch chi gyd yn gweithio mewn timau ac mae gan bawb sgiliau a nodweddion gwahanol y gallant ddod i'r gwasanaeth tân. Fy enw yw Ymladdwraig Tân Georgina Gilbert. Mae yna gyrfifoldeb, dwi'n credu, i ysbrydoli merched arall i ymuno'r gwasanaeth tân. Ac efallai allai wneud hyn drwy siarad ynglyn â'r ffaith mod i'n caru fy swydd, a na fyswn i'n gwneud unrhyw beth arall. Helpu pobl yw un o'r pethau pwysica gallwch chi wneud yn eich bywyd, a dyna beth da chi'n gwneud bob dydd fel rhan o'r gwasanaeth. Tan. Chi'n helpu pobl mewn ffyrdd ymarferol. Chi'n helpu pobl yn feddyliol hefyd. Uh, Dwi'n credu fod hyn yn beth pwysig iawn iawn i'w gofio.
Fi yw Claire y Mo, a dwi'n rheolwr criw ar gyfer Gwasanaeth Tan ac Achub y Cymru yng Ngorsaf Dan Casgwent. Mae bod yn bennaeth ar tîm o'r ugain o ddynion yn hynod wobrwyol, cyn belled a'ch bod chi'n cadw'n ffocust. Fasa i ddim yn gwneud gwahaniaeth os mae tîm o'r ugain merch oedd e, ni gyd jyst yn gwneud y job ni'n wneud. Os ni gyd yn ymroi'r swydd, da hi ddim gwneud gwahariaeth. Does dim angen i chi fod yn ymladdwr tân ar hyd eich gyrfa. Fi'n credu bod pobl yn meddwl eich bod yn mynd i danau a gwrthdroiadau traffig ar y ffyrdd yn unig, ond mae ystod lawn o adrannau a phrofiadau eraill y cewch weithio arnynt. Mae gennym ymchwil a datblygu, hyfforddi, rheoli perfformiad. Felly mae yna amrywiaeth mawr o wahanol bethau gallwch roi cynnig ganddyn nhw. ac mae e mor gyffroes a ac mae pob dydd yn wahanol a dwi'n credu'r pethau mwyaf ar ddiwedd y dydd mewn gwirionedd yw ynghylch helpu'r cyhoedd. Pan fyddwn ni'n mynd i ddigwyddiadau, i'r diwrnod gweithaf gall rhywun gael a gallwn wneud yn well iddynt. Felly, mae e'n wobrwyol iawn.
Ers o'n i'n iau, dwi wastad wedi bod eisiau ymuno â'r gwasanaeth tân. Man a man i mi fod yn onest, mae'r goleuadau glas yn fflachio. Wastad wedi roi'r adrenalin dwi angen i wneud y job. Dwi'n mwynhau helpu bobl, a dwi'n mwynhau cael swydd sy'n gallu esblygu dydd i ddydd.
Mae gwneud y job yma, mae'n gwneud i mi deimlo'n gryf. Mae'n gwneud i fi deimlo yn rhan o'r darlun ehangach. Mae'n gwneud i mi deimlo mod i'n gwneud rhywbeth unigryw hefyd. Dwi ddim yn meddwl all lot o bobl wneud y rôl yma. Mae'n unigryw ac mae'n gwneud i mi deimlo'n arbennig ac yn freintiedig, a dyna'r gwir plaen. Dwi'n teimlo'n freintiedig mod i'n gallu wneud y rôl yma. Oherwydd, oherwydd dwi'n teimlo mod i'n helpu pobl.